D'Haaptentrée vum Kierchbierger Spidol fréi moies géint 6 Auer, De Frank Petzel ass um Wee an d'Dialyse. Well seng Nieren alleng net méi funktionéiere muss hien zënter zwee Joer un d'Maschinn.
Ich leide von Geburt an an einem genetischen Defekt, der nennt sich Alport-Syndrom. Ich hatte das erste Nierenversagen als junger Mann schon, mehr oder weniger als Teenager.

Zu Lëtzebuerg gëtt et aktuell eng 60 Patienten, déi op eng Organtransplantatioun waarden. D'Verdeelung vun dësen Organer gëtt vun Eurotransplant geréiert. D'Benelux-Länner, donieft Däitschland, Éisträich, Slowenien a Kroatien, hu sech hei zesummegedo fir sech méi effizient ze organiséieren. Kënnt een aus engem Land, an deem vill Organer entholl ginn, da kritt een éischt reng Transplantatioun. Dat ass ee vun de Verdeelungskrittäre vun Eurotransplant. Lëtzebuerg awer gehéiert zu deene Länner, déi virun allem huelen an net vill ginn. De Lëtzebuerger Nephrolog a Professer Claude Braun. D'Entwécklung ass iwwer d'Jore relativ stabil, mat grousse Variatiounen. Mer haten leider och ee Joer, wou mer guer kee Prélèvement haten, wat natierlech an deem Sënn eng Katastroph ass. Dat ass elo déi lescht Joren e bëssen an d'Luucht gaang. A deene beschte Jore leie mer op dem Niveau vun der Moyenne an Europa. Dat ass sécherlech nit schlecht, mee ech menge mer kéinten a mer missten do nach besser ginn. Spender. Zuelen, Am Joer 2000 goufen zu Lëtzebuerg Organer vu siwe verschete Spender fir Transplantatioune genotzt. Nom Héichpunkt mat néng Spender am Joer 2008 war et 2009 den traurege Rekord mat kengem eenzege Spender dëst Joer. Da gouf bis ewell eréischt ee Spender notéiert. D'Zuel vun de Prelevementer zu Lëtzebuerg huet sech deemno iwwer déi lescht 12 Joer u sech net verbessert. Firwat ass dat esou? Am Gesondheetsministère huet een dofir keng richteg Erklärung. A Mesure goufen der och tatsächlech eng Rei geholl. Mir hunn d'Zuel vun de Coordinateure verduebelt. Mir hunn an all Spidol e Referent geschaf, dat heescht deen unzeschwätze war. Mir hunn d'Critères de la mort un déi rezentst medezinesch Erkenntnisser ugepasst. Mir hunn eng Rei vun Informatiounscampagnë lancéiert, et sinn eng, et ass eng nei Serie vun Informatiounen ënnerwee a mir hunn en, eng Checklëscht entwéckelt, wou ee gesäit, wou sinn déi verpassten Interventiounen, wou huet een eigentlech eng Situatioun verpasst, wou een ënner gudde Konditiounen hätt kënnen Organspenden oder Organentname maachen. Vun dëser Checklëscht, deem sougenannten Donor Action Programm, versprécht een sech dann och relativ vill. Gëtt an de Lëtzebuerger Klinicken ëmmer alles gemaach, fir och esou vill Organer wéi méiglech ze prelevéieren? Dat ass d'Fro, déi elo gestallt gëtt. Fir d'Vergaangenheet muss een dës Fro awer wuel éischter mat Nee beäntwerten. Mir hunn eng Medezin, déi sécher eng excellent Medezin, Ech denken, all déi Leit, déi laang am Ausland geschafft hunn, op Lëtzebuerg zréckgekommen, kënnen dat bestätegen. Mir hunn hei Leit, déi wierklech op engem héijen Niveau, virdrun op universitären Niveau geschafft hunn, elo hei an d'Land zréckkommen. Mee et ass oft eeben esou, datt an där Routine, déi mer hei entwéckelen, an an där Aart a Weis, wéi hei geschafft gëtt, oft dat Thema vun der Organspend vläicht ze kuerz kënnt. An ech denken och, an dat ass vläicht wahrscheinlech och e wichtige Punkt, D'Tatsaach, dat mer hei am Land de Moment och keen aktive Programm méi hunn, dat heescht keen aktiven Nierentransplantatiounsprogramm, och vläicht dozou gefouert huet, dat dat déi Obligatioun drun ze denken, eppes dofir ze maachen, vläicht feelt, net méi esou aktiv ass, net méi esou present ass an do vläicht eng gewëss Inertie agetrueden ass. Dat heescht, mir müssen erëm drop hiweisen, dat de Prélèvement vun Organer, d'Organspend natierlech fir déi betraffe Leit, déi mer op de Waardelëschten hunn hei am Land an och am Ausland, eng extrem wichteg Saach ass an a mengen Aen och eng moralesch Obligatioun fir eist Land ass. An der Zwëschenzäit kommen ech zur Iwwerzeegung, dass mer vill Partner hunn, déi gudde Wëlles sinn. An eenzelne Klinicke gesäit een, dass do déi Kultur nach net esou do ass an heiansdo gemengt gëtt, jo bei mir komme jo net a Fro, well. Ech mengen, do muss een, an dat ass ënnerwee, eng gutt Informatiouns-, Sensibiliséierungsaarbecht maachen, fir se mat an d'Boot eranzekréien. Et geet. Dat lescht Joer, dat huet d'lescht Joer gewisen. An ech muss Iech soen, wann een an engem Joer gutt Resultater huet, ass et fir mech relativ schlecht verständlech, dass een an deem nächste Joer erëm ganz staark offält. D'Coordinateure vu Luxtransplant, enger asbl déi enk mam Gesondheetsministère zesummeschafft, gi vun de Klinicke kontaktéiert, wann e potentielle Spender do ass. D'Coordinateure begleeden en Organprelevement vum Ufank bis zum Schluss an och si hunn d'Gefill, datt se leider net ëmmer alles gemellt kréien. De José Lopez.
Mäi Ressenti ass, ech mengen mäin an och deenen anere Koordinatoren, ass, datt mer déi lescht Joren Efforte gemeet hunn, dofir och Referenten an de Klinicke gemeet hunn, wéi gesot op den Intensivstatiounen, souwuel Dokteren ewéi och Infirmieren, well mer ebe gemierkt hu par rapport zum Ausland, datt mir zu Lëtzebuerg héchstwahrscheinlech ganz vill Patienten eis guer net géife referéiert kréien, respektiv datt déi géifen net gemellt ginn. Dat heescht awer net, datt do e schlechte Wëlle war. Dat heescht ganz einfach, well do e Manktum vläicht vun Informatioun a vu Formatioun vum Personal um Terrain war. Enn des Jores sollen déi éischt Resultater vum Donor Action Programm virleien. Da kann een evaluéieren, a wéi enger Klinik an op wéi enger Statioun an Zukunft vläicht méi genee no potenziellen Organspender muss gekuckt ginn. Zënter enger Rei vu Joren da gëtt an de Lëtzebuerger Klinicken och net méi transplantéiert. Ma en neien Transplantatiounsprogramm kéint hëllefen, e Schrack weider ze kommen. Ech gehéieren zu deenen, déi dovun iwwerzeegt sinn, datt d'Spideeler, d'Ekippe méi motivéiert sinn, sech och an der Organspendeorganentnam ze engagéieren, wa gläichzäiteg och déi méi positiv Operatioun, déi d'Transplantatioun nu mol ass, wa se sech dora kënnen engagéieren. An ech hu selwer och insistéiert, datt mer hei zu Lëtzebuerg sollten an deem Beräich, wou mer dat ënner gudde Konditiounen kënnen, also bei der Nierentransplantatioun, datt mer do mëttelfristeg erëm eng Aktivitéit hunn. Ma wéi kënnt iwwerhaapt zu Lëtzebuerg e Spenderorgan bei den Transplantatiounspatient? Den typesche Parcours gesäit ongeféier esou aus, No enger schwéierer internistescher Krankheet wéi engem grousse Schlag oder enger grousser Hierbluddung verscheet de Patient an der Klinik. Nodeems se virausser alles gemaach hate fir hien ze rette, stellen elo zwee Dokteren no enger strenger Prozedur de Gehirdoud vum Patient fest. Ass dësen eventuell fir eng Organspend gëeegent, da ginn elo eng ganz Rei Tester gemaach. Bei positivem Resultat gëtt no engem Organspenderauswäis gekuckt, fir d'Positioun vun der verscheeter Persoun zu enger Spend festzestellen. Duerno dann huelen d'Coordinateure vu Luxtransplant Kontakt mat der Famill op. Läit den Accord fir e Prélevement vir, da gëtt dësen ënner der Regie vun Eurotransplant virbereet an en Fonctioun vun de Waardelëschten den entspriechenden Empfänger festgestallt. Duerno ginn Organentnam an och Organimplantatioun duerchgefouert. Déi ganz Prozedur dauert beispillsweis bei enger Nier maximal 36 Stonnen. D'Gesetzeslag zu Lëtzebuerg da géif u sech vill méi Organprelevementer hierginn, wéi dat aktuell de Fall ass. Wéi zum Beispill an der Belsch gëllt nämlech am Grand-Duché déi sougenannte Widdersprochsreegelung. Dat heescht, datt u sech jiddwer Mënsch no sengem Doud als Organspender a Fro kënnt, ausser hien hätt sech zu Liefzäite kloer dogéint ausgeschwat. Géif d'Gesetz applizéiert, esou wéi et geschriwwen ass, dann hätt een eng ganz Rei Suerge manner, mengt dann och de Frank Petzel. No enger kuerzer Virbereedung gëtt de Frank vum Infirmier punktéiert. Wärend 4 Stonne gëtt säi Blutt elo duerch d'Dialysemaschinn zirkuléiere gelooss a propper gemaach. Also die wichtigsten Daten, die mir jetzt auf dem Display angezeigt werden, das ist die Restzeit. Man sieht oben jetzt noch 3 Stunden und 50 Minuten.

Mat der Qualitéit vu senger Dialyse dann ass de Frank voll a ganz zefridden. Net averstan awer ass hie mat der Manéier, wéi d'Lëtzebuerger Transplantatiounsgesetz applizéiert gëtt. Wir haben in Luxemburg eigentlich alle Gesetze, die dazu führen sollten, dass wir genügend Spender hätten in Luxemburg. Nur werden leider diese Gesetze nicht eingehalten, beziehungsweise den Gesetzen wird nicht gefolgt. Wir haben also hier in Luxemburg die Widerspruchregelung. Das heißt also, jeder ist eigentlich ein Spender.

D'Famill an all Fall ze froen, dat ass allerdéngs e Prinzip, un deem een zu Lëtzebuerg festhale wëll. Gëtt dat am Ausland deels vill méi drastesch gehandhaabt, steet dee Punkt hei am Land u sech net zur Debatt. Ech ka mir nit virstellen, dat ech géif ouni Informatioun einfach dann op deem Punkt weidermaachen, dat ech géif soen, bon, ech hunn elo den Organspendeauswäis fonnt, do steet dran, Wëll dat maachen oder ech hunn och kee fonnt, mee ech soen, okay, d'Gesetz erlaabt mer dat, ech zéien dat elo duerch, dat, dat wier fir mech mënschlech net akzeptabel. D'Famill gëtt gefrot, jo an nee. Dat heescht, mir schwätze scho mat der Famill, mee mir froen net d'Famill, wéi d'Famill par rapport zum Organspender ass, mee ob si wëssen, wéi déi verstuerwe Persoun par rapport zu deem Thema stoung. Et ass e ganz delikate Moment. An ech mengen, et ass eben eng Trauerphas. A fir dee Moment a bëss Froen ze goen, wou et scho schwiereg ass, fir sech selwer ze entscheeden, mee iwwer déi Meenung, wat déi aner Persoun kéint hunn, ass effektiv ganz komplizéiert. Dofir maache mir och ëmmer stänneg den Opruff, dass jiddfer Mënsch soll effektiv soen, wéi en dozou steet, éier et eng Kéier zu engem Stierffall kënnt. Ech mengen, wann Dir et kloer an däitlech eng Kéier gesot hutt an Dir hutt Ärer Famill dat och matgedeelt, respektiv Dir hutt e Passeport de vie, wou Der och drop schreift, dass Der Organspender sidd, dann ass dat eng Laascht, déi een eigentlech der Famill ewechhëlt.
D'Mataarbechter vu Luxtransplant koordinéieren Organspende ma virun allem këmmere si sech och drëms, d'Gespréicher mat der Famill vum potentiellen Donneur iwwer eng eventuell Spend ze féieren. Et gi ganz gutt an et ginn och manner gutt an et gi Momenter, souguer an der ganz penibeler Phas an och traureger Phas, wou et heiansdo souguer zum Laache kënnt tëschent der Famill an eis, well well se sech erënneren, wéi hire Papp oder wéi hire Brudder zum Liewe stoung a wat en ëmmer gesot huet an dass en souguer déi kleng Zéif géif ginn, fir engem aneren ze hëllefen. Et gëtt awer och Momenter, wou et ganz. ganz schwierig ass. Schwierig, well d'Situatioun eben dacks ganz onkloer ass. E Spenderauswäis, deen de leschte Wëlle vun där verscheeter Persoun kloer manifestéiere géif, läit nämlech nëmme ganz seele vir. Schätzungsweis wär all, ech géif soen, all Zwanzegsten, deen e Passeport de vie u sech huet, leider Gottes, dat heescht, Dofir villäicht, wou et sou wichteg wär, datt all Mënsch an enger Datenbank dat hätt. Well wann Dir en Accident hutt, effektiv dat éischt wat mer maachen, oder wat de Samuel, ech an d'Police, dat ass Dokumenter ze siche fir déi Persoun ze identifizéieren. A wann Dir zoufällegerweis do Äre Passeport de vie net derbäi hutt, jo, da gesäit och kee Mënsch deen, jo, wann et eng Datebank géif ginn. oder mam Dossier partagé, wann de Patient bis an der Klinik ass, jo, da kann en dat dee Moment och gesinn an da wäert sech och ganz anescht. Esou ee Regëster ass dann och eppes, wat sech de Minister mëttlerweil gutt virstelle kann. Am Kader vum Dossier partagé, ee vun den Aspekter vun der Gesondheetsreform, kéint esou eng Datebank ageriicht ginn. Ech sti ganz positiv dozou. Déi Solutiounen, déi mer bis elo proposéiert krute fir esou e Regëster ze maachen, sinn ëmmer lückenhaft. Ech mengen, datt den Dossier partagé vum Patient eng gutt Geleegenheet ass fir an déi dote Richtung ze goen. Ech géif mengen, datt eng komplett, eng kohärent Solutioun soll D'Assuréen alleguer betreffen déi, ma et kann een elo den Assuré sécher net zwéngen, fir déi doten Informatioun ze ginn. Mee wann een en Dossier mat de Basisinformatiounen iwwer de Patient huet, ech mengen, da muss een dem Patient dat dote proposéieren an da bleift et him iwwerlooss, fir sech ze deklaréieren, positiv oder negativ. De Fazit, Lëtzebuerg ass a punkto Organspenden déi lescht 10 Joer kaum virukomm. Lo sollen d'Klinicke méi staark an d'Responsabilitéit geholl an d'Sensibiliséierung vum Grand Public verstäerkt ginn. Jiddwer Eenzelne muss sech fréi Gedanke maachen a seng Positioun och artikuléieren, ënnersträicht de Professer Braun. wann ech ganz onofhängeg dovu mer ke Gedanke maachen, och mat Leit aus der Famill, mat mengem Partner, mat menge Kanner, driwwer schwätze wat wier, wann enker eppes wier, mat Iech oder mat mir, wat ass mäi Wëllen. Ech denken, wann ech dat zu deem Zäitpunkt manifestéiert hunn, ass herno keng grouss Diskussioun méi. Jiddferen ass d'accord, wat soll passéieren. Dat ass, meng ech, ee ganz wichtige Punkt. Een zweete Punkt, an do si mer scho wesentlech méi aktiv bis elo, dat ass bei deene jonke Leit, déi an d'Liewen erarutschen, an de Lycéeën, an de Kolléigen, an de Schoulen, och schonn an de Primärschoule firwat nit do, d'Prélèvement, d'Organspend ze erwänen. Déi jonk Leit, déi hu Froen, si interesséiert dat Thema, sinn och nit iwwerfuerdert domat. Et gëtt oft gesot, jo, mä dat kann een iwwer Doud schwätzen, iwwer Prélèvement, déi sinn nach ze jonk dofir. ech denken mat 14, 15 Joer weess en haut ganz aner Saachen. An do ass den Deuil an och den Doud, all déi Saachen, dat gehéiert zum Liewen dozou. Zréck bei de Frank Petzel, hien ass och selwer aktiv fir matzehëllefen d'Ëffentlechkeet weider fir d'Thema Organspend ze sensibiliséieren. D'Ustrengunge mussen zu Lëtzebuerg allerdéngs an Zukunft onbedéngt verstäerkt ginn, seet hien.